Bir çopan bar ekeni. Baýyň goýnuny bakýar diýýär. Baý muň her aýyna bir goýun berýär diýýär. Eý, bu çopanyň hiç bir zadyna ýetenok diýýär-de. Aýasam günlersi urgun mal bakyp ýören ýerinden şu obaň bir ymamy, şol obaň bir mollasy geçip barýar diýýär-de. Geçip barýar diýýär, horjunyň diýýär gözlerinde diýýär, horjunyň gözi doly diýýär-de zatdan. Ersiň aýtdyr, Molla agam nirden gelýäň? diýipdir. Aý, ynha, pylanyň sadakasy berildi welin, diýipdir, şondan gelýän diýdi. Oho, horjunyň içindäki zatlar näme? diýipdir. Ýo, biz, diýipdir, pata töwerege gatnaşsak, diýipdir, tapawudy ýok, toý bolsun, diýipdir. Bir molla sylag-hormat edip, diýipdir, zat berip goýberýär, diýipdir. Baý-baw diýipdir, meň diýipdir, bir aýymdan köp-le seniň diýipdir, gazananyň diýipdir, bir günde gazananyň diýipdir. Menem bir mollaçylyk etjek diýipdir. Eý, mollaçylyk etjek bolsaň diýipdir, doga zat bilýärmiň diýse, ýo, öwret maňa diýipdir, doga öwret diýipdir. Eý, bir, bu-da bir molla-da bir kiçiräjik süreliň birini öwredipdir-de. Her kimiň bir bilýänje kiçiräjik süreleriň birini öwredipdir. Aý çopan ýere göge sygmat diýädä. Ýok, indi men bu çopançylygy taşlajak, mollaçylyk etjek, indi meň bilýänimi hiç kim bilýän ýok, öňüme geçibiljek ýok diýip. Baýyň goýnuny ertip beripdir diýýär. Aý baýa ynha mundan soň goýnuňy bakybilemok men diýipdir. Ohow näme üçin çopan, bakyberdä diýipdir. Ýok, maň hiç zadyma ýetenok diýipdir. Ohow iki goýun bereýin indi her aýda bir goýun berýän bolsaň diýdi. Ýok-la iki goýunymam gutaranok meniň. Hiç zadyma ýetenok diýip bu malyň baýyň goýunyny taşlap öýüne gitýärdi. Öýüne gidipdir. Öýüne gidipdir eşiklerini geýipdir däni indi men diýipdir başga ýurt lara diýipdir nebä gitjek diýipdir ahunlar bilen ýaryşmana diýipdir. Uly bir ahun bar eken welin Şoňa gidipdir ýanyna. Ýaryşmak üçin aklynýar. Aý barypdyr. Köp ýol ýöräp barypdyr. Ahunyň derwezesinden salmandyrlar diýedi. Öz garagullar öz. Şu ahunyňyzy görübilermi? Hä, keýpine geldiňmi? Ýok, şony görmäne geldim. Aý barypdyrlar ahunyna aýdypdyrlar. Ahun aga şular ýaly bir ýat ýurtdan biri gelipdir sizi görmek üçin. Äý, barybir dilegiçi bilegiçidir diýipdir, bir kyrk tylla beriň-de gögeriň diýipdir. Äý, getiripdirler, kyrk tyllany beripdirler. Al, çopan diýipdir, şular ýaly ine, ahunymyz-da size kyrk tylla ugrady. Ýok-ow, kyrk tyllaňy näme edeýin men diýipdir. Men siziň ahunyňyz bilen ýaryşmana geldim diýipdir. Kyrk tyllasyny ber, bar git-de özüne ber diýipdir. Aý barypdyrlar ahuna aýdypdyrlar, ahun aga muna kabul edenok, biz siz bilen ýaryşmana geldim diýip. Çagyryň ony diýipdir. Çagyrypdyrlar ýanyna oturtdyrlar, oturtypdyrlar. Ondan soň hä näme hyzmat bilen geldiň? Ýok men siz bilen aklymy ýaryşdyrmana geldim. Beh. Aklyňy ýaryşdyrmana gelen bolsaň, diýipdir. Nirde bir, diýipdir, okadyň ýene? Ýok, men, diýipdir, hakdan içen, diýipdir. Men özüm, diýipdir, zehinim, diýipdir, birinden okap alamok. Özi hakdan içen men, diýipdir. Aý, hakdan içen bolsaň, diýipdir, onda sen, diýipdir, ýaryşan çynyň bolsa, diýipdir, Bir gün belleşipdirler dämi, şo gün diýipdir, halkam çagyrarys diýipdir, pylan ýerdäki baýra diýipdir, çykyp diýipdir, şo taýda ýaryşaýarys diýipdir. Bolýa. Utulsaň näme diýipdir. Aý, utulsam diýipdir, ömrüm ötinçä hyzmatyňda bolaýyn diýipdir. Olam aýdypdyr, çopan sorapdyr ahundan, Eger utsam näme diýipdir. Utsaň diýipdir, şu diýipdir, Näme gepläniň bereýin diýipdim. Diliň geplän zadyny bereýin-ha diýipdim. Isleseň diýipdir ine şu ahunlyk derejänem bereýin diýipdim. Aý olam aýdypdyr, aý bolýar onda diýipdir. Şu belleşen güni bir çadyr dikipdirler uly baýyrda, şu halk görer ýaly. Dikipdirler-dä, şo taýda diýýär aklyny deňeşdirýärler diýdi. Onam aýdypdyr, Nähili o zady edeli? Doga okalymy, näme edeli? Aý, maňa tapawudy ýok diýipdir. Näme, haýsyndan başlasaňam men diýipdir. Tapawudy ýok diýipdir. Onam ahun aýdypdyr, Çopana başlaber diýipdir. Indi çopan nädip başlajany bilenok diýdi. Olam aýdypdyr, Çopan aýdypdyr, Nämeden başlaly diýipdir. Maňa tapawudy ýok diýipdir. Aý onda bir diýipdir, bir sopylarynyň birinden gapdalyndakylaryň birinden sorapdyrlar nämeden. Olaram aýdypdyr, Gepleşmän düşünişmekden başlaýyň diýipdir. Aý gepleşmän düşünişmekden başlapdyrlar diýýär. Onsoň ahun şeý diýip şular ýalyjak çyzyk çyzypdyr diýýär şeýle tegelejik. Onsoň çopan aýdypdyr, şuňkudan bir ulurak bolsun diýip şeýle çyzyk çyzypdyr diýipdir. Tegelek. Onsoň ahun şeýdipdir diýdi. Çopana şuňkudanam köp bolsun diýip şeýdipdir diýdi. Onsoň ahun şeýdipdir diýdi. Çopanam şeýdipdir diýdi. Onsoň ahun diýe ýerinden turup diýe düşdi gitdi diýdi. Düşdi gitdi sen aýdypdyr. Muň akyly çeni çaky ýok diýipdir. Gaty güýçli adam eken diýipdir. Hiç hili biz bilen nemesi ýok diýipdir. Näme isleseler diýipdir, beriň ugradyn muny diýip. Aý çopana diýýär, bir süri mal beripdirler, ýaňky eşegine derek at beripdirler. Aý gaty kän zat beripdirler diýýär, ugradypdyrlar diýýär. Ahun ýüzi salyk ýere salyp, ýüzüni ýere salyp otyr welin diýýär, şo sopylardan biri sorapdyr diýýär. Ahun aga näme boldy? Gaty naýynjar görünýäňiz-de. Aý, ol bir gaty hakdan çen eken diýipdim. Nähili boldy, biz-ä gepleşmän düşünişdigiňiz bolan hiç zady-da bilibilmedik diýipdim. Aý, menem aýtdym diýip, men başladym diýipdir. Aý, şular ýalyjak çyzyk çyzdym, bu bir şular ýaly dünýedir-dä diýdim diýipdim. Ýalňyşýaň diýipdi. Jennet bular ýalydyr diýipdi. Onsoň aýtdym, Men diýdim, bir dünýe dä bu diýdim, ýene ýalňyşýaň diýipdi. Jennet bilen iki dünýedir diýdim. Diýdi diýýär. Onsoň aýtdym diýýär, Bäş wagtlyk namazam awadyr diýip elimi şeýtdim bolýyn diýipdir. Bilýän bolsaň berk tutda diýipdi. Gaty güýçli eken bu diýýär. Hiç çeni çaky ýok eken. Aýasyň ýaňky gidip barýarka ýaňky şol doga okadan, öwreden mollasy gabat gelipdir diýýär. Ho-how, indi näme bolduň, kerwenbaşy bolduňmy, näme edip ýörsüň? Aý, seň öwreden zadyň bilen-ha pylan ýurtdaky ahuny ýeňip gelýän şu wagt. Ho-how, näme bir, men saňa bir üýtgeşik zat öwretmedim, aý, sen gaty uly zat öwretdiň, diýipdir. Nähili boldy-how? diýdi. Ýa, ahunam bolsa hiç zat bilenok ekeni-how? diýipdir. Nähili boldy? diýdi. Aý, şondan diýipdir, dogadan başlalymy, gepleşmän düşünişmekden başlalymy, aý, menem özüň saýla diýdim diýipdir. Özi saýlady diýipdir, gepleşmän düşünişmekden başlaýaly diýipdir. Aý, maňa diýipdir, olam şular ýaly jykja-dykjady, sen nämäni gördüň, şular ýalyjak nanam iýen dälsiň diýipdi. Aý, menem aýtdym diýýär, How, men çopan, how, men köp zady gördüm, men şular ýaly nany iýdim diýdim diýýär. Onsoň diýýär, Aý, sen diýip diýýär, gaty çenden gitdiň, bir gözüňi çykaryn diýip diýýär maňa diýýär. Menem aýtdym diýýär, Sen, seň diýip diýýär, iki gözüňi çykaryn diýdim diýýär. Onsoň ol maňa aýtdy diýýär, Gaharym geldi indi, şarpyk barýar bärden diýipdir. Meňem aýdym, menem aýtdym diýýär, meňem gaharym geldi, bärdenem ýumruk barýar diýdim bolýyn diýýär. Gorkup ähli zadyny berip goýberdi diýipdir diýýär. Sag boluň, mähribanlar.